isii dabarsite. Aboo dargaggoo akkasii ta'uu ni feeta? Dargaggeessa umrii isaa ibaaduma Rabbii keessatti oduma salaatu, oduma Quraana dhaggeeffatu, oduma Quraana qara'u, oduma aalima saahibu, oduma hara masjiidaa deemu. Maashaa Allah. Nuurun alaa nuur. Ifaa ifaa gubbaan ta'e jechuudha bara kun aboo.

Dargaggeessa kiyya rabbi si haa mijjeessu. Waan jajjabduu hadiisa kana keessatti dubbatame tokko gurbaa intalti takka hottu badiina dalagi jettee isa yaamte. Lakkii Rabbiin sodaadhaa ha je'ee jalaa dide je'aa bar warri caahaa Arsiidhaa san ta'u tokko kana ka sadaffaa koottuu badii na dalagi jettee intalti takka isa yaamtee lakkii Rabbiin sodaadhaa je'ee ha jalaa dide bakka tana deebi'u uf laale ati yaamu jirta moo jalaa didu jirta laal fagoo bara addaa dubbi akkasii bara yaamtee si jalaa didu jirti moo

Takkaa si yaamtee? Hin yaamne? Mee namni takkaa intaltee takkaa badii na dalagi jettee hin yaamin. Takkaa si yaamne? Waan gaarii gad deebisi harka. Takkaa yaamtee? Ati takkaa yaamtee? Hin yaamne? Mee takkaa hin yaamne ka jettu hundi harkan baasee naa gahu. Hundi harka ol qaba. Haa cinaan tokko dhiise.

Gurbaa qalbiin isaa hara masjiidaa rarraatu yoo ooluu jiraates, yoo mana jiraates, bakka dukkaanaa yoo jiraates, horii jala yoo jiraatellee, masjiiduma odoo jiraatee qalbiin isaa yoo as jiraatuu baatellee, qalbiin isaa gizee hunda gurbaan kun masjiiduma jaalatuu tanaa jecha guyyaa qiyaamaa rabbiin caaha arshii san taa'e ja'aan jeeqama.

Booye guddina rabbii kana of keessa gallaalee kophatti. Ha booye mucaan kunis guyyaa qiyaamaa warra gaaddisa arshii sanii yaamamu warra cahaa arshii san taa'u jaa hadiisni kun tarreen tun dhiira dhiiratiin as keessa gala. Kanarraa dargaggeessa amma dargaggummaa isaa tana ibaaduma keessa fixee ilmii baratee imaama aadila ta'ee Imaama aadila ta'e bakka Rabbi isa jaalatu, bakka Rabbi isa fedhu, bakka sanii mul'atu, dargaggummaa isaa tana hatti milkaa'u, nama dargaggummaa isaa tanatti milkaa'u. Arda, ardaa si milkeessiti dargaggummaan. Guyyaa qiyaamallee si milkeessiti yoo amma isitti fayyadamte. Addunyuma tanarrattuu fatanallee si baafti. Dargaggummaan fatanaa si baafti dhaggeeffadhu. Fatanallee si kuffifti dargaggummaan. Dhuguma rabbitti yoo itti fayyadamte wanni rabbiin bakka dargaggeessaa tana reefullee irraa dubbatanii jiran ulamaa inni dura dubbatu itti deddeebi'ee wanni dubbatuuf bakka tana humna jabduu jira umrii tante keessaa humni jabduun reeddu qabdu dheeysitu baatu bakka tan jirti bakka dargaggummaa tana hin jirtu bakki sheeyxaanni Akkaan irratti dalaguuf halkanii guyyaa qabsaa'u jiru hoo eessa? Bakka dargaggummaa tanami? Bakki fedhiin teetillee itti ulfaatti ati qabdee calcaltee intalarraa qabuu dandeessu fi takkaa dadhabdu itti eessa boo? Eessaan siin jedhe? Atuu kanatti immoo as teessee afaan kaa'attu jirtaa. Tokko gandumaana keessa yoo gayyaanee amma sakatta'aa jenne gaabbiin ala taa'u jira bareeffannaa wajjin. Bar magaalota dargaggeessan siin jaa?

Hedduudha namni namni badii takka dalagee eeysumaan seene jee ifumaa kophatti kana tokkolleen isa dhaga'in sheenaa qofaaf ciniinu jiru ammaa aboo eeysumaa rabbitti na dhaabe namutti na dhagaa biyyuma tana tola yoon du'e moo yoon biyyaa bahe yoon dhaba maaltu naa wayya ka jedhu jiru jaara so fooyyisee beeku namni cinaa tokko hoblu jira malee keeysa yaadda'u jira malee Bakka ma- maaliif jecha yaadda'u jira? Bakkuma baditti argamu jecha yaadda'u jira. Bakka baditti waan argamee jecha, saahiba hin taane wajji waan argamee jecha, caahaan taane jala waan taa'ee jiru jecha, bakka aalimni achitti dheedini jecha, sheeyni waan achi atti argee jecha laal. Nama hin taane wajji inni deemaa duraan hin seene, achitti argamu jecha ifiifuuf hin yaadda'u jira. Shamarran hedduu akkasiif hin yaadda'u jira. Ma'asiyaan nama yaaddeessiti, nama rakkifti, nama beeleysiti, nama dheebeysiti, nama daarsiteeti miskiinummaa nama buufti waan ajaa'ibaati. Biyya tana hoongootti buufti ma'asiyaan akkasii ta'a. Dargaggeessa kiyya warra ma'asiyaa irraa qulqullaa'e rabbi isaa. Akkana gaa dargaggoo kiyya har'a wanni yaanuuf dhageessee humna oomishaa, humna biyyaa,

Wanni biyya tana mul'isu, wanni mi'eessoo mul'isu, wanni mi'eessoo akka qananii duniyaatii fi qananii aakhirallee argattu taasisu dargaggeessi kun akka kanaan masjiida wajjiin wal quba qabaachuu, akka kanaa wajjiin majlisaan wal quba qabaachuu, akkuma amma taa'u kanaan salaata wajjiin, quraana wajjiin, teessoo akka har'aa tanaa wajjiin gizee hunda wal quba qabaachuu qaba.

Namni Rabbiin xiqqeenya ma'asiyarraa gara guddina qaalii isaa isa siise jaa. Dhageeffadhu baadiin yoo'u ma'asiyaan diliin nama xiqqeessiti. Qaalii Rabbii godhuun nama guddifti, nama jabeessiti. Dhiira si taasifti. Imaama si gooti. Nama namni irraa laallatu si gooti. Namni qaalii Rabbii godhu bakka Rabbi jaalatu mul'atu waan Rabbi fedhu dalagu. Wallaahi guyya guyyaan guyya guyyaan guyya guyyaan chaarjiin isaa guutamti. Imaanni isaa ol siqti.

Rabbiin dureessa isa taasisaa jee horii qabaachuudhan malee kanuma inni horii hin qabne rabbi dureessa isa godhe jeboo dureessa imaanaa dura imaanatti naqa aboomin imaana rabbi si hana yaa rabbi yaa allah anaaf isillee rabbi imaana nu hana aboo dureessa imaana isa taasisa jee tokkoffaa kalammaffaa wa'aana sahuu bilaa aniis wallaahi isa booharsa jee Booharaa namaa isa godha. Ardhallee yoo kophaa jiraatellee caahaa bareedduu, abdii bareedduu, gammachuu bareedduu gizee hunda itti dhaga'a. Du'ee qabrii gad seenullee humna hin qabu siin jaabara. Yoo yoo qaalii rabbii gootu Caahaa qaalii Rabbii jalatti yoo addunyaa tanarra jiraate, wa a'azzahu bilaa ashiira, gosaan maletti Rabbiin jabaa namaa isa godha jee bara. Ganda keenya, warra keenya jettee warra rakkaachuun maletti ati qaalii Rabbii goonan, xaa'aa Rabbi irratti mul'annaan gosa qabaachuma akka biyya tana guutuu keessaa Rabbiin si godha jaa. Wanni kana nu laaffisee diigama namaa nu godhee nama ma'aanaa hin qabne tokko, nama jiraatu hin dandeenye tokko, nama hawaasaa jiraatu odoo hin taane nama lubbuma isaatii jiraatu tokko, nama dhalatuu isaa tifi du'a isaa bichaa dhagaan tokko qaba. Wanni biyya tana keessa nu taasise maali? Rabbii wajjin hariiroo bareedduu qabaachuu dhabuu dargaggeessa keenya. Rabbii wajjin hidhannaa bareedduu qabaachuu dhabuu.

Akkanan fedhurra Rabbiin haa naa turuu namni jedhu akka Rabbiin fedhurra Rabbiif turuudha qabaa jedha. Akka Rabbiin waan ati barbaadde sii ta'uun fedhu. Ni beektaa mire? Akka Rabbiin fedhu Rabbiif ta'uu. Waan ati feeturra akka Rabbiin sii turu ni barbaadamu barbaada. Waan Rabbiin fedhurra Rabbiif turuu.

Nama tokkootu dargaggeessa tokkoo fi manguddicha tokkootu guyyaa tokko waliin karaa yaa'ee jira. Odoo deemuu jiranuu laga bishaanii tokkotti dhufan. Mee dhaggeeffadhu bakka takka. Laga bishaanii badii dalaguun fatanaa addunyaa irratti illee nama uffifti. Taakiraattis itti deema. Waan issiin jeen, laga bishaanii tokkot dhufan, yogguu kana dargaggeessi kun kophee baafatee bishaan kana keessa dhaabbatee gama ba'uudhaf yaalii godhe jedhan. Yogguu kana hin baasinii dhiisi ni utaallaa jeen jedhan jaarsi. Bishaan xarafa gamanaa dhaabbatee gamatti utaale jedhan. Jaarsi manguddichi kun. Dargaggeessi kunis inuu dardara nin utaala je'eetuma gamana dhaabbatee bishaan walakkaadhatti uf darbe jedhan. Gama utaaluu dadhabee bishaan jiise duraanuu inni humna isaa duruu laalee keessa dhaabbadhee gama ba'uun qabaa jee. Sa abbaa guddaa atuu bishaan kana xarafa gamaa dhaabbattee gamatti utaalte. Mee dhageessaa hoo? Ani kamittiin bahuu dadhabee walakkaa lagaa bu'ee jennaan

Rabbiin manguddummaa keessatti isiin haa tiise jee jedhama. Humnan gaafa joollummaadhaan badirraa bakka rabbiin hin feene dhaabbaturraa maasiyaa garagaraa zinaa dalagurraa isiin tiise. Arra Rabbiin manguddummaa keessatti isii tiysee siha dargaggeeysaa kana na caalchisi je'een je'an aboo kunoo bishaanuma kana gama utaaluun aakhirallee tanuma fatanaan kufta humna dargaggummaa arra badiidhan dalayde bakka hin taaneen dhaabbatte ma'asiyarraa tiysuu ooltee bakka bakka hin taane jiisaadhaa deemtu Joollummuma tana keessa fatanaa si kuffifti, manguddoo ibaadaa gootuun geessu ati, warra humna tan teetiis Rabbi si haa taasisu. Warra humna tan teetiis Rabbi si haa taasisu. Maaltu naa fi sirraa eegama yeroo amma jirru tana keessatti? Amma waan magaalaan qabdu naggaadellaan waan magaalaan yeroo sanitti barbaadu magaalaa fiddii beeka. Amma anaa fi ati dargaggeessa kanarraa maaltu nurraa eegama? Amma amma yeroo ammaa kana baatiin baatii ramadaanatiin dhufne masjiida jirra akkanaami ibaadaa godhachuun nurraa eegama dilii araarama hadhachuun nurraa eegama ammaa booda hoo dilitti deebi'uu dhabuun nurraa eegama amma booda ta dabarteef araarama rabbi gaafannaan nuuf dhiisa moo nuuf dhiisu taganaati hoo itti deebi'uu dhabuun nu barbaachisu nu barbaachisaa jechuudha.

Nama sii'olii saahibuu qabadhu jedhan qaayidaa. Nama beekkomsaan sii'olii, nama ilmiin sii'olii, nama qabeenyallee qabaatu sii'olii, nama ibaadaa godhuu keessatti si caalu karaa rabbitti sirra jaalalaa fi hawwii gizee hunda masjiida dhiyaatu kana saahibii jedhan. Tasaddara sadarkaan kee ol ba'aa deema. Imaanni kee cimaa deema. Faarfamaa deema. Bakka gaariidhatti namni si himaa jaalalti addaa si dhagahamaa deema. Namni nama isaa gadii saahibu takkaa'u namni nama hiriyaa isaa saahibu sadarkaan isaa bakka duraan jiru irraa gad bu'aa deemti. Abaluu saahiba abaluu san siin jedhan. Waan biraa yoo jechuu baatanis ha saahiba abaluu sanii Hay isaa fi abalu shariikaa jennaan nama sii gadii takkaa hidhaa teetii sanis si irkifnaan ati beekamte ganaa wilii na uursu biduma sanin si yaama nama sii olii saahibaa yoo deemte imaanni siif dabalama ilmiin siif dabalamti ibaadan tee siif jabaatti obboleessa gaarii uummadhu man tusaahib eenyu namni ati saahibdu Mee mee mee namni ati isaa himtu eenyu mee? If duuba deebiin maa. Namni ati isaa himtu nama sii oliiti moo nama sii gadiiti moo moo nama qixa keetiiti nama si hin geenye jala deemu jirta moo? Egaa akkasi bara. Amma namni ati saahibdu eenyume namni saahiba keetii ha ammaa saahibaa qabdu ha haroora keessaa immoo isaan sanitti hidhadheetiin akkasitti achiin deebee chiin achi dhaqa jettee haroora tokko of keessaa qabdu wayi dhaquuf hibar bar wanni nama saahibduuf wayi dhaquu deemtaa mire namni ati saahibuu haroora qabatte waan sanitti dhaquudhaa eenyuun siin jedhe haraan kun wayi si geessuu deemata mantu saahib eenyu namni ati saahibdu obboleessa gaarii maratadhu dargaggeessa keessa obboleessa gaarii saahiba gaarii bakka arra jirru tana nama silaafu nama bakka tana siyaafu nama bakka tana sifidu alaahu saale qaala ibnul qayyim aljawzi rahimahullah alaahu saale khayrun min nafsik akkana jedhe ibnul qayyim aljawzin obboleessi gaariin lubbuu teetirra sii caala jedha lubbuma tan tee taate qabdu tanarra caalaa jedha

Aduwwun aduwwun aalimun khayrun laka min sadiiqin jaahil. Nama aalimaa tokko ha xilaata keetii ha ati halkanii guyyaa firraa eeyduutu nama wallaalaa tokko ha saahiba keetirra siif caalaa jedhe. Ha saahiba keetirra siif caalaa. Siif galaami nama aalimaa tokko ha ati xilaafa godhattee inni sun xilaata kiyya jettee halkanii guyyaa firraa eeydu jechuudha. Nama saniitu jee khayrun laka min sadiiqi jaahilin jaalalloo kan kee hawallaalaadhaa irra siif caalaa jee nama ati kaan jaalattu ammoo inni sun wallaalaadha. Isa sanirra Nama aalimaa ka ati akkaan xilaata jettee halkanii guyyaa guyyaa firraa eeytu. Santu irra sii caala jee aalima san. Kan silaa xilaata keeti akkamitti? Akkamitti aalimni xilaata keeti jaalalloo kee wallaalaa san irra sii caala jennaan aalima silaa xilaata kiyya jettee ati halkanii guyyaa firraa eeytu kana yogguu inni hamtuu takka sirra geeyse je'ee yaade du'aa'uu sun qophaa'e manguddoon hadiisaa quraana bira jira jedha namoonni. Namni nama ajjeese, namni miidhaa namarra fide, namni nama zallame diliin isaa akkana. Hadiisaa Quraanni dura dhufe karaadhaa deebi'e jedhan yoo badiisa irra dalagu deemu. Wallaalanoo osoo rafu jiruu hirriibaa si ka'ee si jeesuu danda'a. Kanuma saahiba keetii waa xiqqishuma yaadni tokko keessa dhufnaan. Hadiisaa Quraanni isa qabu isa bira ni jira. Ni jiraan jee.

Yogguu Rabbiif jecha taate ilmiin sun aboo maal taate? Dargaggeessa kiyya ilmii Rabbii jecha baratamtu, beekumsa Rabbii jecha ati qabattu, ka addunyatti si fayyadu, ka aakhiratti si fayyadu, wallaala jalaa si baasu, bakka gaarii si dhaabu, sadarkaa kee duniyaa fi aakhiratti ol si fuudhu, dukkanarraa gara ifaa si baasu, carraa ganda lachuutu ha sii tolchu, beekumsa akkasii hadbadii reefun tana jenne sanirraa tiifamtuun

Sababa warra ilmii qabutti saahibdeef jecha duuba sare quraana keessa kanaa fi ati quraana keessa hin dubbatin warra ilmii qabutti waan saahibdeef jecha rabbiin saree quraana keessatti dubbate saree silaa najisa waan isin tuqe torba ni qabu dilasan sadarkaa qabdi ilmiin hin qabu fagoodha sadarkaan ilmiidha

Nama wallaalaa kum tokko jallisurra dhageessaami. Nama wallaalaa kum tokko jallisurra aalima tokko jallisuutu sheexaana irratti akkaan ulfaata jiru. Akka malee akka malee sheexaana dhiba jira. Leeysa ashadda alaa ibliis

wallaalan odoo hin tahin jechuun ilmiin lawla alulamaa ulamaa anaara allahu alard odoo ulamaa in jiraachuu baatte rabbiin dachuma tanaa ubar aduun boru bahuu teessu kun hin baatu jaaba dukkanuma taafte silaa Carraan ar'a manaa fi ati keessa jirru kun carruma ilmii baratuu dhaqqabnu tokko beeka wanni kan haasa'uuf carruma ulamaa saahibuu dandeenyu tokko beeka wanni kan haasa'uuf yoo aalima biraa mul'attee imaamu shaafiin akki jee namni sadi huma jee namni addunyaa kanarra jiru kun sadi humaa jee

Barataa, dhaggeeffataa, caqafataa jechuun kanuma qara'u kanuma qaraa'isu kana bira dhufee ka dhaggeeffatu gurraan. Nama meeqa? Sadiimi? Aalima, barataa, caqafataa, ka afraffaadhaa inuman ta'inni. Tarree milkii keessa jaruma sadeen kanaa jira jeebara. Ati imma tarreetan beeksisi. Barsiisaa keessaa dhabamtu barataa keessaa hin dhabamin. Gad xiqqaattee warra warra duuban itti rarrausan maal jedhaniin harfaadha. Warra harfatti irra rarrausan yoo ta'uu feetellee caqafataa kana keessaa hin dhabamin.

Dubbii jabduudha. Nama Rabbi laaffiseef malee hin taatu. Nama Rabbi hayyameef malee hin taatu. Caahuma Quraana fi hadiisaa dhufuun tunu hayyama Rabbiitiin malee hayyamamuun hin taatu. Yoo Rabbiin siin fedhe ati qara'uurraa qabaatuu baattuu qara ijeen Rabbiin Nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam. Qara ijennaan maal jeen? Hin qara'u hin jenneen iboo? Qara'i jennaan maal jeen? Hin qara'u jeen. Qara'i hin qara'u. Akkanaa bar. Qara'i ni qaraata hin qara'u ni qaraata dirqittiin sii kennaa iqraa bismi rabbi kallazii khalaqa. Ni fedhee moo hin feene immoo? Mee naa fi atis rabbi nuun haa fedhu. Didee bar duraan inni hin qara'uu jee barinu. Dhageessa ati nu wayiin qara'uu wayi jettee sa bariin qara'uu jettee hin dinne barate maqaraatiin hin feetu imaanni laafee da'iifummaan qaamaa ta qalbii si dhuftee waan kana qalbi jaalatteetuma manumatti hafuufaa wanni kun waan bareedduu tahuu takka beeytetuma joolleedhan kara qaraatii deemaa jettee ofii rafuufaa Ganama wanni akkasii akkanuma hin jirtu. Joolla kara karaatii deema. Wanni tun waan bareeddu moo bareedduu mi? Waan bareedduu ufiif duratti deema moo joollee erganii hafan. Sila akkasi gaa. Ifi hafanii joollee gisee ergan tana joolleenis baras keessan wanni tun jabduman ta'ini malee aabbon silaa dura ufiif cehaa. Wama tanaan laaftuudha malee ummaan silaa dura ufiif itti deemti. Akkana moo akkanaami? Yogguu ifi haftee gisee hunda ganamarraa. Ati deem ijoolleedhan hara quraanaa deem jechaa oolte maaltu irraa gara ijoollee tana maaltu galaaf ijoollee tana wanni galuu wanni kuni gatiin isaa dilasii miti waan jabduu eenyu itti laffaa nama jabaa itti laffaa beeka kanuma hokkanaami leeccannoo qur'aana fi hadiisaa, leeccannoo ilmii, leeccannoo masjiidaa, leeccannoo ulamaa'ii wajjiin mul'atuu fi ulamaa'ii bira dhaabbachuu, karaa kheyrii hordofuudha, joollen eenyu irraa haa bartu? Nurraa haa bartu? Akkanuma akkanaami? Mee leeccannoo gaalaa leeccannoo horii, leeccannoo re'ee, leeccannoo wasana ooyruu, leeccannoo wasana mana keetii kana eenyurraa barte ijoolleen? Eenyurraa barte boo? Yoo atii fi haati mana jiraachuu baatan, yoo namni wasana mana keetii kana as deeme, ijoollee xixiqqishoo tana ganda kanarraa ni danda'anii? Horuma keessan kana yoo namni haratti dhagumaan takkaa uleen akka malee dha'e joolleen tun namaa walitti hin buutu joolleen xixiqqoon tun. Ni buuti moo hin buutu? Wasana ooyiruu teetii shibatuma tokko yoo namni itti as dabre joolleen namaa walitti buuti moo hin buutu? Maalirraa akka baratte laata joolleen tun wasanaa? Dubbiin tun jabduudha. Du'ullee barbaachiftu nin du'aa. Dirmachuu aayyoo fi aabboon na duuba jiranii. San jabaattu gostinuu dirmattee ni dhuftii tan eenyurraa barte ijoolleen wanni kun jabduudha. Haadha fi abbarraa barte moo kam? Mee salaata kanarraa hafan dubbiin jabduudha. Quraanarraa hafan dubbiin jabduudha. O maal jette? Majlisarraa yoo hafan dubbiin jabduudha tan akkami baruu dadhabde ijoolleen tun. Bakka tana baruu dadhabdee bakka re'ee fi horii fi gaala fi lafaa san akkami bartee jaaballee cannoon tun jabdu tana lubbullee itti kennan dhawanillee yoo dhawaman kasaaraan qabduu tana ijoolleen qaceelloo bartee moo hin bar barteemi dubbii salaatarraa hafuu tunis jabduudha abadan hafuu hin qabnuu tana akkami baruu dadhabdee san barteen siin jaba maakkuma san qaraasifte tanas nuun qaraayisina hoo Ijoolleen har'a wareegamtu maa akkasitti maa akkasi gadi obaasin haa gadhuydu leeccannoo godhattee leec akka leeccannootti haa gad fudhattu bakka tana maa gallaal maa gadi laalchisin aboo aboo gallaalchisuu rabbi si haa mijjeessu. Yoo aayyoo fi aabboon naa si gallaalchisuu baatan asirraa achi ni eegalla moo ni eegalla? Ni eegallaami? Aboo rabbi si haa mijjeessu. Aboo quraanni guyyaa qiyaamaa Wallahi yoo ati addunyaa tanarratti isa qaraatee, isa laaltee, isa ol fuutee, isa dhungattee, addunyaa tanarratti ati fuuldura keetitti goote guyyaa qiyaamaa si dura deemetti imaama tahee manguddoo tahee jannata si naqa jedha. Yoo ati qara'uu baattee lafa dhiiftee duyda kan kee duuba keessa guyyaa qiyaamaa isumaatu manguddoo sirra ta'e hara ibiddaa akkasi si oofaa jedhan dubbii jabduudha dargaggeessa kiyya. Addunyaa tanarra hanga jirru warra Qur'aana irratti harka marate Rabbi si haa godhu. Nama sadiitu dargaggoo sadii mee dhaggeeffadhu yoo Qur'aana kana yoo qabatte dantumatee tiijii qabadhu. Akki jedhan ulamaa'iin namni ilmii barbaadu namni addunyaa barbaadu Qur'aanuma haa qabatuu namni akhiraa barbaadus Qur'aanuma haa qabatuu jedhe. Bar milkiin duniyaa akhiraa Qur'aana keessa jirti. Namni Quraan namni namni addunyaa barbaadus namni aakhiraa barbaadus maal taate Quraanuma haa qabatu jedhama. Lachuu namni barbaadu addunyaa sini feetaa mire aakhiraa sini feetaa mi lachuu yoo barbaadde Quraanuma qabadhu jedha. Asuma keessa jirti. Ati Quraana qabannaan aboo Rabbiin kan kee harka si qaba. Maal jetta boo? Sitti hin dheereysu. Nama lamaa nama sadihiitu Intala takka jaalatee cabsaa seene jedhan. Cabsaa ni beeytanii mi? Intala takka jaalatanii ni fuuna jedhanii dargaggoo nam sadii beeku. Ka soomana kana keessa kurnan boodaa kana keessa fuudhaa deemu. Hoggaa soomanni bahe ka fuudharraa qabu iidarratti iidan sun hin jirtu. Ani iidumaa'uu maal jette boo qaalii uummatii jasanii wajji iideessuun qaba mana fidadhee ka jedhu sunuma jiraa mire? Kana moo kanaa mi? Itaatii bara. So kurnanuma kana keessa ol hidhadhu hamanaa qabus isillee masjiida fidi jee malee waan iidaa hayyama. Iidarratti isinii hayyama dargaggoo. Kurnan kana keessa ol hidhadhaa garuu. Nama sadii dargaggeessa sadii cabsaa seene jira. Intala takkatti. Abbaan intala tanaa hayyuudha. Nama aalima. Nama intala tiyya tana nama ibaadaa qabu. Nama ilmii qabu. Nama akkasiitiif hin kenna jedhee oduma abbaan nama ajaa'ibaa nama aalimaa nama haafizaa nama diin nama bareedaaf hin kenna jedhee taa'u Ka ifii barbaadde jala deemti malee, ka ifii barbaadde laallatti malee bar abbaan intala bakkuma bareedduu hiree gaariidhaan fedha moo akkana moo kanaami? Intala teessanillee hiree gaarii rabbi haa kennu. Goo aamin hin jettu? Cabsaa seentee dargaggoon tun abbaan intala tanaa eeysaa dhuftanii jennaan intala tan tee tana jaalannee isii fuudhuudhaa dhufnee jennee. Ati maqaan kee eenyuu jeen jedha. Nama tokko. Maqaan kiyya Yuusufi jeen jedha. Ati hoo Ibraahim, ati hoo Yaasiin. Akkas taatu jee ani intala tiyya tana nama jii. Nama haafiza, nama aalima, nama akkasiitiin kenna jeetiin taa'u jira. Isin keeysaa.